कार मध्यान्ह बारह बजे के समाचार लए कऽ हम उपस्थित भए गेल छी इंटरनेशनल छुतहरू काका अपने लोगन सबके बीचमे फेरसँ हम उपस्थित भए कऽ नमस्कार करै छी लेकिन स्वागत नहि करब अहाँ सबके स्वागत करबै तऽ अहाँ सब नहि सुनबै समाचार हमर सुनू मध्यान्ह बारह बजेके समाचार लिअ समाचार कहैत जाइत रहियै लेकिन बिसरि गेलहुँ आब ओ समाचार हम नहि सुनायब अहाँ सबके अहाँ सबके एकटा हम गीत सुनाबै छी लिअ सुनू क्या तुम्हें पता है

चाइना से आबै छलै वायरस नेपाल में आ भगा दिलिए हमे तुरते चाइना देश में ठीक। लिअ गीत गाते गाते हमरा समाचार याद चलि आयल लिअ आब समाचार हम विस्तार से फेर अपने लोकन सबके बीच में लए कऽ उपस्थित भए गेल छी हम छुथरू इंटरनेशनल नेपाल के सुनू समाचार रेलवे स्टेशनसँ आइ भोरे भोर रेलवे स्टेशन खुललै कुछ देर कुछ देरमे रेल जब खुललै तऽ किछु दूर जा कऽ पटरिएपर बन्द भए गेलै सुनू समाचार फेर विस्तार से नमस्कार फेर अपने सबके बीचमे हम एकटा आओर समाचार पुनः जोड़ै लए चाहलू आइ भोरे भोर जे हम उठलियै तखन देखलियै गाछी दिसन तऽ गाछीके पत्ता सब अपने डोलै छै अपने डोलै छै आ ओहि देख कऽ हमरो प्रभाव की पड़ि गेलै हमहूँ हिलऽ लागलियै हमहूँ हिलऽ लागलियै तऽ हिलै डोले समाचार एकटा ओहो कहलहुँ आ हमरा लग देखू अपने सबके बीचमे एकटा हम मोबाइल प्रस्तुत करि रहल छी ओ मोबाइल अपने सब नहि देखने हेबै लेकिन हम देखाबै छी देखबै तऽ देखू आ नहि देखबै तऽ आँखि बन्द करि लियौ लियौ देखू मोबाइल केहन छै हेलो हेलो की यौ हमर फोन जाइए तऽ फोन काटि दै छी की अहाँके पत्र काटि कऽ दै पड़तै समाचारदाता की छियै यौ अहाँ सबके वएह खातिर राखै छी एतऽ समाचार सुनै लए हमर पब्लिक सब मारि उठा रहल छै हर बार रेडियो में गड़बड़ समाचार आप सुनू मौसम विस्तार से समाचार विस्तार से मौसम विभाग से हमरा ई आयल कि असिस्टेंट माइक हमरा समाचारदातासँ ई एकटा समाचार भरखर न्यूजमे पता लागल आइ भोरे भोर देखलियै अपने मने रौदमे चोर सुखै लए दए देलकै आब ओ चोर जब सुखै लए देलकै तऽ अपने मने भुजा फूटऽ लागलै ओहि चोरमे समाचार विस्तार से फेर सुनू पुनू एकटा हम समाचार जोड़ै लए चाहै छी मौसम विभागसँ आइ देखै छी आइ एते गर्मी कर रहल छै तैयो हमरा जाड़ लागि रहल छै ओहिके मनाही नहि करिके दर्शक वृंदसम अपने सबके हम स्वागत नहि करब नहि करब नहि करब लेकिन अहाँ सब स्वागत हमरा जरूर करब लेकिन लाइक करै नहि बिसरब लिअ धनी रुकू रुकू रुकू अपने सब नहि जाओ अखन समाचार नहि सटल छै आब सुनू समाचार पुनः एक देव और जोड़े लए चाहै छी हमे

भोजपुर का लेटांग के हॉस्पिटल में भरना कर दिलक अछि समाचार सुनू विस्तार से हमर भोरे भोर गाम में एकटा बकरी बिया के छागर पाठी के जन्म दिलक अछि समाचार सुनू मुख्य विशेषता से मध्यान्ह बारह बजे से समाचार हम फुकल शुरू करलू अखन एक बाजि गेल एक बजे के एकटा गीत हम दै छी फेरो सुने ला ध्यान से आ ध्यान आकर्षित हमरा पर करब हमरा पर नहि करबै तैयो हेतै अपना आप पर करबै तैयो हेतै सुनू समाचार विस्तार समाचारमे एकटा गीत कक्का हो हमहूँ जबै समाचार फुकैलक नी कहि दह बाबू से भैया हो हमहूँ जेबै बकरी चरब कहि दहक न भैया से बुचिया गे बकरी चरा के की रोल समाचार डीजे बड़का डीजे छोटका डीजे ए बड़का डीजे डीजे डीजे डीजे डीजे बड़का डीजे और छोटका डीजे ओहि दुनू डीजे में लड़ाई भेलै रामलाल एलै ओहिमे मारपीट भेलै डीजे डीजे रिमिक्स दलके रिमिक्स दलके विकास रिमिक्स दलके विकास गाना बजलके राहुल गाना बजलके राहुल आ माइक पकड़ना छै रविन माइक पकड़ना छै रविन आ लाठी देखबै तऽ हमर असिस्टेंट समाचार हमर खतम भेल लिअ तऽ भाई सब जाइ छी बाय बाय ठीक नमस्कार